Anybody wey know Benin well well go know wire road. Wire road na popular road for Benin. Dem dey in fact e get one thing wey dem go say na wa for wire road o. Yes na wa for wire road because the thing wey I wan talk about e dey connected to wire road. One thing wey I go ask na sey why people no dey learn from the mistakes of the past? Why you people go notice something wey happen for past Dem go come still dey do that thing even when dem know say that thing no good. The thing just dey baffle me. Now, for that wire road, e get this place wey dem dey call plan well. In fact, no be for the wire road, but na from wire road you go go there. So, if person dey take bus, for example, maybe you dey take bus from Ring Road to to Gbowo, e get where dem dey call um Planwell Junction, pipu go stop there and dem call am Planwell because many years ago for the early nineties, the economy bad but no be like today o but e bad as in that time lecturer go dey go farm. No be sey lecturers no dey earn well, pipu no dey earn well at all, things dey very harsh. you know say you fit go farm say oh because i i wan eat healthy food i wan dey i i dey dey into organic eating na lie no be organic eating cause am oh lecturers dey go farm because um salaries no dey good you know military regime na you no go fit talk who you wan talk who you wan talk about now we dey talk about democracy fundamental human right that time fundamental wetin dem go just lock you for jail so the oppression na just normal that time so you go any as you see am you go take am so that time the economy dey harsh na him this people come out to dey call themselves plan well another one wey dey call themselves something gold I don forget am if una remember the gold gold mine or something I no know the other name but plan well their own na money if you put money let's say you put like ten naira before how many days dem go say twenty naira na so the money go dey grow thirty naira so people dey make money come be like say hey if you no do am e go be like say na you carry last that time people things bad now so people parents people parents people generally just dey put money that time I too small o maybe I for put money to say I don big reach maybe I for put money maybe I for form mugu so na so dem dey put money o na so money dey come out people go just dey go there that road that time I dey pass that road well well wire road Once you just dey reach that Planwell junction, somebody go say, stop me o, go tell the conductor, stop me for Planwell junction because people dey go there well well. But me, I no ever go the Planwell itself, but I know say e dey that area. Na so at, at the end of the day, wetin come happen, this Planwell people, they come carry people money plenty, they run. dem run the thing eh, e cause shock waves all over Benin. The other one wey dey call themselves something gold. Na so those ones no be money o. Oh, They'll say if you if, if you put I think you still put money, they'll say they go give you like a eh, fan, they go give you like fridge after some months. E come be like say the thing dey this thing. So plan well people, you know wetin come happen at the end of the day? They take people money, they run, they scatter. Benin pipu, if you see wetin happen dat time for Benin, everybody, Benin dey shake because pipu put money. Pipu wey put money no be one, no be two, dem plenty. Luckily, my relative wey put money, co at least, the money wey she put in, she see the money comot, but she no make extra, but she no lose. But some pipu, e get one particular pesin, e dey work for dis company. Na so e carry, dat time now, de dey pay in cash. no be now wey everything na maybe bank and all this thing na so e carry everybody money everybody salary or something like that go put for the plan well say in two months when the money come out e go fit pay the salary at the end of the day plan well carry their money the person money chop the person kpai himself o na so the person take kpai himself so now e get this one wey dem dey call CBEX why people no dey learn when people go come meet you dey tell you things like say oh if you put I know say the economy harsh yes but sometimes make we dey put our head down make we dey rational make we dey think well if person come tell you say when you put this amount particular amount e go give you this amount you go ask the person say exactly how there are processes to making money money no just dey grow for tree Di way pipo dey tink am, somebody go come tell you say bring money, e go offer you one big tin, one big tin, you go just fall mugu. No be like dat. We need to be calming down especially wen e come to money mata. Money na spirit, pipo no dey understand am. Money na spirit, if you make money your lord, if you worship money, money go rule you but if you tell yourself say when I need to do something the money go come not be say you no go work hard not be say you go just sit down you no go do anything no but e get the way you go look money money go come become like your slave not be you go be slave to money so that you no go dey put hand for so many things people don put hand for so many things because they want money at all cost We know say things hard but greed no let yourself become a victim you come because of greed most of the time sometimes when people dey even look for money wetin dem dey take this money do na frivolous things dem no dey even use the money do concrete things na one vanity or the other dem wan get this money dem wan buy this thing dem wan do this thing so that people go dey look dem say dem owe pepper dem owe pepper ah beg nigerians dat cbex thing especially pipo wey grow up for benin if you grow up for benin in di nineties and you put hand for dis cbex mata i say toin becos you know no be say you no know for di odas wey no know maybe na di first time for una life una know dis kain tin make una no put hand next time dem come wit one big promise say if you do dis you go do dis no listen to dem money go come wen e go come Just dey do your own jejely no become victim to all dis fraudsters dem full everywhere o forget fraudsters full everywhere everywhere na im dem dey so make una shine una eye till I see una for the next video when I go talk about something wey go sweet una well or wey go give all of us plus me o better sense make una doh.